ri ni Eh, ri ri ri ndi vulavula ka ri karhi ri tlanga Ah, tlula Eh, ba ku twala tindlela. rona ku tlula mina backseat leyi ta ku hlupha bra mina ndzi twala kahle njhani Ah, ni tshamela ndzhaku mina Eh, ni ni ya backseat mina na tshama koho ke u ya endla yi ni ya nanguta Eh, u tirhisa u tirhisa ti-headphones ta ku chipa kwalaya ni tshiki mina Beda leyi i risimu Eh, ya ri simu leriya Eh, a ni karhi ni eh, tivutisa ku eh. i- i- swo- swo va problem sweswiya na mina wa tiva ni nga ri Ina, dyaso ne? un'wani i twa ni nga ri dyaso u khirati ni ku mara vele Oh, vo ta mara loko a yi vulavula u byeli va ku gwedla leyi tshama Eh. Ah. okay ya so so so so why Oh, okay ndza swi twisisa ndza swi twisisa leswi a ni lava ku ku vutisa swona Mm. Okay. swi lulamile mana nga hi sungulela siku mingise kusukela ka mungongo ma kambe u kumeka orlando ka siku ra namuntlha vhele ronald manyike eka dzumeri ka mugongoma u rhumile risimu vhela ku kombela ku va hi n'wi tlangela rona ra ka 0712659860 sivaka nona mingise u nga fana na yena u endla tano kumbe kongomisa ka email ya sithole bm at sabc co za kumbe ka inbox ngoyi dm ka at phaphama mlfm kumbe ka dj soul crusher aka vafambini hi vala i va a ni va hleli a ni va hleli za ku yini u tsambona kambe papa ka mu zama yisa ka radio hi loko se swi te yini loko u tlhe u vuya swi ri ka sesi eh, mi yo fika mi kuma ku ha madyelo wa ta a ma ri hlaza ngopfu le eh, eh, hi le ka instagram u tsambona ya namuntlha i siku leri misava yi lemukisiwaka hi vuvabyi bya rifuva i world tb day eka siku ra namuntlha mm. vuvabyi bya rifuva bya tshunguleka na mm. futhi vuvabyi bya rifuva ku na nsivelo e, e, loya hi wu kuma kumbe nsawutiso ni ku nsawutiso loya hi wu kumaka um loya vana va nyikiwaka wona ka swin'wanyani swi tiyisa masocha ya miri leswaku ya kota ku tilwela ka switsongwatsongwana swo fana mm. na sweswo kambe munhu wa tikuma hikwalaho ka mavabyi man'wana laya nga kona laha nkarhi wun'wanyani ya endlaka swa ku masocha ya miri ya nga tiyi a hlangana na vuvabyi bya rifuva evuton'wini va kona van'wani va nga va ka va yingiserile kambe va nga byi hlula mm. Mm. va ri eka lembe leriwani ra 2023 ku langutiwe eka nkongomelo wa ku ina wa swi tiva mara mm. hi nga swi kota ku heta vuvabyi bya tb ya um va ri ku hlayisiwe vutomi bya ku fika 74 miliyoni hi migingiriki ya ku hambanahambana ya ku ringeta ku sivela vuvabyi kumbe ku lwisana na vuvabyi bya rifuva ku sukela hi lembe ra 2000 kasi hi lembe ra 2021 hayi khale itolweni nje 10.6 mm. million wa Vana va- wa vanhu emisaveni va vabyili vanhu va tele ne 10.6 million va vabyili va khoma hi vuvabyi bya rifuva hi lembe ra 2021 ntsena kona kwalaho ka valava 1.6 million va lahlekeriwe hi vutomi hi vuvabyi bya rifuva migingiriko ya ku hambanahambana ya ku lemukisa hi swona eka siku ra namuntlha yi ta va ri kona na minongonoko kwala ka munghana lonene f m laha ku nga ta va ku ri karhi ku khumbiwa timhaka ta vuvabyi bya rifuva Yeah. eh wena muyingiseri wa mina wo tshama u u veke ndleve kambe mhaka ya kona i ku yes we can end tb nkongomelo wa lembe leri kasi ke u nga tekela nhlokweni na mhaka swa ku loko u sungula ku nwa maphilisi ya kona brahimina va ri loko u twa u antswa a wu tshiki u ya mahlweni u fika makumu na mhaka ya mhaka ya maphilisiuhetandlelalevan'wana mm, loko va twa va antswa se va tshika hi ndlela liyani aka va vulavula mec mixo ya sukana mamhlaka nongo kwa tiko a xetlile va sipekela oh, sipaketa kahle swinene ngopfu swi mm. tsakisa vhele nongo afrika va vulavula na vona tikomba onge ndza va karhi u kona va ta hi byakona kumbe la ya kumbe ka siku a sukana namunhla kambe ke dj so crusher u hi byaka na ku humelela ni magondzweni mixilo eita hlayiseka ni magondzweni mixolo na dj soul crasha emagondzweni mixo lowu ku na ku nonoka loko mi ri n3 south loko mi nge se fika le gololis interchange loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela na n'wina at nga na traffic at dj soul crasher hashtag am traffic joy maxelo landzela fika sa vanka xikan'we na nhlokomhaka yi fambisanaka sa mitlangu a siku ri namuntlha loyi i nasty neva 17 after 6 o'clock avuxeni afrika-dzonga phaphama surprise mhlongo tata ta hi byela ka ora leyi landzelaka ku ri na ku humelela yini ka maxelo hi vuenti heyi ni twa va ku ku na mikhukhula mixo lowu a cape town ku na mpfula ya matimba swinene kasi tolo hi vone eastern cape nakona ku va na mpfula leyi nga va na mikhukhula hala hi kume mari ya vakhegula la bulukwana ya e- e- ya, Oh. maxelo ya hala lwandle na A ya fani. la ndzeni ka tiko ya na ku endla nga ku hi va matiko mambirhi hi langutela yini ka siku ra namuntlha surprise yena a nga ta hi byela swa ku hela ka vhiki u nga swi kayeli wena muyingiseri endzhaku ka mahungu ya wura ya nkombo sweswiwani vhele ra nga xifundzeni xa mpumalanga afrika-dzonga ku ya ku 24 ra march 2023

soweto yi le ka 1225 kasi ka hina ku ti northwest gibata xana xifundza lexi nga swi kuma nhloko mhaka leyi hanyasa mitlangu twana clag dorob 1622 kasi ka port of the room 1622 nakona kasi ka mahikeng yi le ka 1721 rustenburg yi le ka 1724 kasi ka freiburg yi le ka 1719 e freiburg namuntlha yi yi ka le hansi vativi nkarhi yin'wanyana yi vele yi tshama yi ri henhla hi ku hisa swinene ngopfu namuntlha i 17 19 papa va fika dzonga brameka siku ra namuntlha va rivele voice note ka 0712659860 hi yihi nhlokomhaka bafana bafana va rhurhela musi va ku ntlangu lowu la kaya ndi ri bramina Yeah. lowu va tlangaka na liberia Liberia. eka siku ra namuntlha ya um eka swin'wanyani eh? Mm, a ni ku tala ni vona mitlangu yo tala swinene ngopfu ya ya ku fikelela mhaka ya afcon yo tala swinene ngopfu yin'wana yi hlamarisa yin'wana yi nga hlamarisi va mm. lesotho na va zambia va mm, tiko ra eh, lesotho va fumbuteri na swi languteriwini vhele yi tlumberiwa hansi three one ni vone um ghana yi tlumbela xixi ku hlamarisa swona ngopfu yi tlumbela xiti xipano xa angola hi nkarhi wo hetelela hetelela wu ngetelela ka n'wana wa tipempe one not yin'wana yo vava njhani ya vava leyani yo ya so yin'wana ya mitlangu leyi nga yi vona siku la tolo bra mina wow mhm. okay so na hina namuntlha hi hlangana na xipano xa liberia pitsa musimani loyi a nga za dzabela bafana bafana mm. loyi a nga un'wana wa vadzaberi lavakulukumba la ka tikokolo afrika u ri loko a languta u vona xipano lexi xi nga kona sweswiwani xa bafana bafana xi ta kuma ti-points ta tsevu mm. eka liberia va ta va hlula mm. namuntlha va tlhe va va hlula loko va tlanga ringi ra vumbirhi oh, e so va fikelela ku ya eka afcon ma swi swa ku swi hi hlupha ngopfu hina laha afrika-dzonga mm. ku fikelela mitlangu leya afcon swo lava hi swona sweswo ya kambe piso musimani ri sweswi swi ta va swi hambanile hi ta fikelela hi ku ka liberia hi ta kuma ti-points ta six mhm. mingiseri wa mina hi vutisa wena u swi vona njhani loko langute xipani lexi nga kona sweswi xa bafana bafana u vona onge hi mpelampela se hi swona swi nga ta hi fikelerisa ku ya eka afcon na e ha hlula hi kuma ti-points ta to tala to hetiseka eka mm. liberia mitlangu hi yimbirhi na kwala a nga kona pitso bra mina u ve mutlangi mudzaberi wa n'hweti kwala south arabia e oh, hi n'hweti ya february bra mina komba ku le ku mm. tirheni kulukumba loyi bra mina mm-hmm. swinene ngopfu papa va afrika-dzonga up at night

swi ni hluphe ngopfu Swaku- exactly a ni hleketa sweswo okay Unafika rini? swi ri munhu i sungula Kumbe matsolweni le hansi nkosi. kumbe e a karhi a ya henhla Eh, hayi vo tala xem a ha ri matsolweni hi 1969 ti 24 ta march loko va hundza misaveni president wo sungula Kahle, kahle. wa democratic Remo- democratic of congo

to no one. Hmm. I go where I want, uh-huh. when I want. the Undertaker. Swa ndtsakisa, swa ndzi mhaka yi. A ni swi tiva ku va tsama karhi va act vanhu lava va swi tsakisa njhani. Yeah. Na swi languta swa loko ni borekile ku ya mara va sala va dlaya ku act yi. vo tala va kona loko va suka ka wrestling bra mina va hetelela va endla tifilimi um vo tala va kona va hetelela loyi a dume ngopfu mara swinene undertaker yo ya yo eh a nga ha ri kona ka wrestling sweswi a u tshikile va pfa va n'wi vitana njhe a fika ku tshwatinyana katsongo njhe a pfa va ximunhu hatwa xa ku a tlanga nkarhi wolowo a va a nyamalala kambe ye manje ni wisile kunene vhele a nga ha ri ka swona vhele swa ku swa ku va tlangatlanga hi minkarhi hinkwayo vhele kambe va n'wi rhandza swinene ngopfu vanhu lava ndzi tshemba ku va tele vanhu lava va nga n'wi landzelela va n'wi tsakela swinene eka ntlangu wa wrestling the undertaker leyi velekiwini wa tiva tlhama mavele kumbe xana eh. ila hu ku swa ku na u ri yini wena muyingiseri hi minis ndzi pfukise xilexi papa i make ya minis la vanhu lava nga tsaka moyeni lava mdza va ti humesini lava yi hala vo durban lava hi le hotela lava nga tlela kona la a va siyisati va ku a va fambi na vavasati va hembelisati va ku um vavasati a va ngheni leyi a va yi kona ende va swi tiva ku a va ya ku hlantsweni ka matihlo hi vavasati va le durban um hayi inkomu ne un'wana joyce kwala freedom paka ka hi lero desi ka xigaya Eh, rixini vahaxi va mina na ku mi xomisa i khoso mafemani kusuka ka ximawusa wana yi vona emvuleni loko yi kha yi tithemendhela minisi yi ri hayi mi emvuleni ya mvuleni leswi mi yi vonisaka swona yi lo chuha hi ndlela liya yi twa ku gongondza hala handle a ni yi rhandza ngopfu vhakavhakachela vanhu va vanhu yi ku nghena nghena na miti ya vanhu yi twa gongondo hala handle se yi na problem ya ku a ya ha swi tivi ku sweswi yi fanele yi nghena ndzhe ka nkorotwani yi fanele yi nghena ndzhe ka wudropo yi chuhe ngopfu yi chuhe swinene mhani luyana yena a nga ha tivi ta yena va ta tsema swilevha leswiya namuntlha Avuxeni vahaxi DJ Brian Khonaiza na muhumelerisi wa nongonoko DJ Soul Crusher miki ya minisi mvuleni hayi na yi vona na yi vona yi pfuke kahle ngopfu swilo swi famba kahle na muholo wu nghenini tolo na vusiku hayi sweswi yo va ku hleketeni ku hayi loko ni pfuka laniwani hayi swo lava ni ya dyanyana restaurant ni dya mali ya mina ni nge se biza inkomo mi hlangana le na dimo xipala ka unblock fetting njhani sesikhona dj brian na mu humelerisa na n'wi vona miti ya minesi a nga zanga pfuka kahle pfuka girlfriend hi n'wi byele ku a ni le kuteni i nga khiyi loko a ku phapha hi true a kuma ku ha wa ha ri yexe lomun'we wa lotani wa ha kwatini ku ya sesi nhwenya loyi i ndla yini mara eh. mana derva mihlongola ka nsawulana inkomu vahleketa mana endla eh ku endleka yini va ri yini lava va nga tsala va tlhela va hashtag phaphama na munghana oh, hi vona hi langutaka mavonelo ya vona eka siku ra namuntlha man eg ka mahonisi va ri miki ya ku rhandza ku titivarisa loko a holova na beyi ya kona swi swoko okay man egi i ma un'wanyana nga hashtag eh okay yeah ni vona ah. eh. oh ni vona tle imani tlhelani wale vuyehli okay eh ka dyiwa joy laniwani i n'wana mama na papa loyiwani u vula sweswo vhele hashtag phaphama na munghana n'wana n'wi vonaka imani futhi Mm. Ah, okay mm. eh ro diniwa le Jim Jones mm-hmm. eh ba lo hono ba na stress eh ba di mali ya good friday hinkwayo sekutani mm. so yi lero dina eh, va se va yi dini mali ya kona ya okay un'wana nakambe ma la nga hashtag ni vonaka okay xilo va xaka balo xi hashtag yini ha ah, va vona va pfukini shem eh ene vanene ha hi voice ya khona is vaphama hi vona ntsena va nga vanhu nga vona fika sweswiwani braya tsundzuka muyingiseri wa mina ku ri loko u hi rhumela xin'wana na xin'wanyana um la ka twitter at paphama mlfm u hashtaga hashtag u hashtag paphama na munghana oh, ya ku va hi kota ku va hi vona mavonelo ya wena ni swa mpfula eh, dj bry minjani na Oh, hi pfukile ngomwile. Ya no, mi mi pfukile mani. Yedu, mezulu. Yewena. Yedu mezulu mani khonayi. Bona, eh. He mnisi mi kumeka kwini mi ngo lo basa mihlamba hi mati ya le kwini na i rand water i nyaka dam i nyaka le bushback ridge Ina voice ba create ya white city blinto. Oh yeah, nya ka dema gena la brave. Yeah. Ina. Ah, okay, mi kumeka mi ri kwa- kwala ni bush. Ya ni kumeka kwana kaya wa full time. Ku baza. Hey. Hey, ku basa man. Ina. Eh, wa tiva hi leswi nga ku hayi na makehele hinkwawo ma um u ta mi basile ku um wa ta mara vomi vomi vo mi pfuna bra mina wa yi tsundzuka xinavetiso lexa xa ku hi na nkuzi leyi hi pfunaka Eh, eh, eh. ya na ya pfuniwa ayi futhi vuleni Ha, mo ri vhe loko mi rungula mi rhanga hi lowa mi pfunaka a swo boha ina Ehe. ewa mbilu na moya amukela ndlovu um ivi ni rungula na mukhegula le kaya endita mathevula na lineti mmisi nakambe ni nga siyi bra mina paris misi va nga sali hinkwavo Eh, tada. Ah, mi mi va mi mi va makwavo na paris yo ndzi lava makwavo hi tshama swin'we oh yeah u mi dyondzisi na wena ya na mina ni mudyondzisi Oh. Eh, va dyondzisi- va dyondzisiwe thicara mani Eh, mi- mi- Hayi, mi ya tirha kahle namuntlha hi khensile xifaniso xo saseka mvuleni Ah, hayi bo pfula byi ku pfala vhele ha ina Oh, eh, Tiraka mara hambi. van'wena ma tiphina mali inana mi nga inanangi ka mfumo o ta hi leswo mo inana mi nga inananga endibyeleni mhaku inana Ai, Mi- a mi khale. tshame a mi tshame mi nga yi ntirhweni mi karhi mi inana He? ene ene loko hi vuya ten days inana futhi Yay! Kensile please. Oh. Dayiseka emagondzweni Mishodo na DJ Soul Crusher. tsweni emagondzweni mixolo loko mi ri n1 southbound lomi se fika le new road ndlela n'we ka mi yi tekile kokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano loko mi ri midrand nakona ku yime movha loko mi ri n1 south loko mi nge se fika le a new road loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela at mi nga na traffic dj soul crusher Hashtag AM traffic. ke lava surprise loko va ngo lava vele twa ku na u kumeka njhani ku byela ku na the maximum temperature sika le awara ti yimise ku yini mpumalanga rhanga kona mbomvela 26 kasi ke emelo 24 emalahleni 25 xivatana le standard 25 kasi ke ka sikukuza 32 ri ta hisa dyambu hi ndlela le kasi ke bushback creech le ka 30 kasi ke sekunda eka 25 hi vona limpopo yime ndlela lewani pulukwani 25 phalavura ri ta hisa hi 32 kasi ke zanini 26 musina iku 30 kasi ke le phalale 31 mukopani 29 kasi ke chiramba mutale

22 na kona kasi ke mahikeng i ku 21 rustenburg yi le ka 24 kasi ke freiburg le ka 19 hi leswi maxele ka swaku namuntlha eka the maximum mi nga yimisa xiswona kasi ke sweswi ku heta wona surprise surprise u yi khomile ka swaku namuntlha mihlongo ri xini xapu njhani fethu ina yo pfuka yi ku tshweta tshwetanyana pulukwani yi famba ha ku nga ri mpfula mara leya tolo yo thyakisa lava nga na mimovha timovha ta va ku thyaka ivi ve kun'wana ni tindhawini tin'wana khona ya zawuri ya inile la cape town ne Eh, ku endleka yi ne ngopfu yi na ngopfu mhm. ungeni ko tani yi na ngopfu ya languteriwile a hi tweni surprise kumelani surprise ku endleka fiki ni khensela wa xi ni khensela nkarhi lowu mi nga nyika ni xotana wa yingiseri hinkwavo munghani lonene eh, a hi languteni ku ri maxelo ya tiko ra hina ra afrika-dzonga ya yimse ku yini ah, kasi ku hambana na masiku laman'wana eh, ya swi tiva ku se hi le ka nguva ya xikandza a hi sunguleni hi ku languta katsanana eh, vumbe bya maxelo ku ya hi tinguva eka nguva leyi nga eka yona ya xikandza ku languteriwe mpfula yo tala eka nguva leyi nga eka yona loko hi pimanisa na tinguva um tin'wani ta xikani ta malembe um lama ya nga hundza um swi na nkoka ku twisisa ku loko ni ku mpfula yo tala a swi vula ntsena ngopfu ku mpfula hi nga vona yi halaka kunene eka nguva leyi kambe swi vula ku um loko hi pimanisa tinguva ta xikana eka malembe ya ten lawa ya nga hundza um na le ka nguva leyi hi nga eka yona mpfula yi ta va yi tele um kasi swi tano na le ka mahiselo va haxi na vayingiseri ku langutiwe nguva ya xikana yo hisa loko hi pimanisa na tinguva eh, tin'wana ta xikana ta malembe lawa ya nga hundza eh, vumbe lebyi eh, byo vula ntsena ku loko hi languta eka swiyimo swa madamu hi nga ha vona ku antswa eka tindhawu etindhawini to tala hambileswi tindhawu tin'wana exifundzeninkulu xa limpompo ku nga ta va ku nga ri na ku cinca hi ndlela yaleyo tanihileswi ndzawulo ya mati na nkululo yi vulaka leswaku madamu ya le ka xiyimo xa le hansi swinene eka tindhawu letiya e, kasi loko hi languta hi tlhelo e, ra swa vurimi e, mi ta tsundzuka ku huma eka nguva ya ximumu um leyi a yi taleriwe hi mpfula swinene leswi vulaka ku ri um mati ya ha tele swinene um emisaveni um leswi swi vula ku um mpfula leyi nga languteriwa eka nguva leyi um yi ta yi nga ha endla leswaku ku va na mpfula mati yo tala ku tlula mpimo eka man'wani ya mapurasi eh, kasi huvo ya vukorhokeri bya ma, eh, ya, bya maxelo ya afrika-dzonga yi lemukisa van'wamapurasi eka tindhawu to tala ta afrika-dzonga eh, ku tiyisisa leswaku eh, ti-drainage system ta vona ti le ka xiyimo lexi nga lulama kasi loko hi tlulela eka ma eka vuvumbi bya maxelo eka mahele ya vhiki leri hi nga eka wona tanihileswi mi nga vula sesi kona ku languteriwe mpfula yo tala swinene e swinene exifundzhenikulu xa western cape na swilemukiso swa mpfula leyi nga taka na rihati lowu nga na mukhukhulo mpfula leyi nga sungula etolo na nhlikani naswona yi languteriwe ku fikela na nhlikani wa siku ra namuntlha eka tin'wani tindhawu yi nga ha kulela ku ya eka eka minkarhi ya na madyambu kasi loko hi languta eswifundzhenikulu um swa gauteng limpopo mpumalanga na north west ku languteriwe mpfula ya mpimo kwalomu ka 30 percent egauteng mpumalanga na leyi evuxeni bya xifundzankulu xa lipompo kasi loko ku ri xifundzankulu xa north west i mpfula ya kwalomu ka mpimo ya 60 wa ti-percent eka siku ra mundzuku mpimo kwalomu ka ti-two ti-percent evuxeni bya xifundzankulu xa limpompo mpumalanga i mpfula leyi nga ta va kona nampundzu kasi gauteng na north west yi ta sungula na mpundzu ku ya fika kwalomu na nhlekana eh, hi sonto mpfula ya kwalomu ka mpimo wa thirty wa ti-percent egauteng north west um na le eh, dzongeni wa xifundzankulu xa eh, mpumalanga ku sukela hi sonto na nhlikani ku ya fika na madyambu ti-temperature se muvorini d j brian ku ta va ku horile etindhawini to tala kasi ku ta va ku karhi ka hisa exifundzhenikulu xa limpompo emaxelo lama ni mi khomela wona va xi na va yingisela a yi ve na mahelo ya vhiki yo saseka khensile surprise ko khensa mina ngomu swi nga hlangana mpfuno fethu papapa ka mina n'wana kwa mihuta kombandlela leswi famba emahlweni eka swiyenge swa mapfuna ka ku busy bra mina yo ina Yeah, Eh, no. va ta yi busy na mavumbiwa ya tiko You, brother. Ah, no. Ah, no. Eh. Ah, no. Eh, wanitwa musa. Ah, ah, dede. Ah. A ti nga ta u twa twa a na ta vona ku tla yena sweswi. swapo eh ana wa mama Eh. mama ana mama Hey Brian, a hi swilo ro helanga swipele wa tiva. A ku ta ku ri ku vumbiwa sweswi. Ayi manyana. Okay Brian mina. So i ku busy na swa ku trenda swo hangalaka hangalaka u tshambona na ma voice note ya vayingiseri va hina ya kona loko ku ri ku ha ku va na hina wena muyingiseri namuntlha hi langutaka timhaka ta ku Pitso Msimani i ri Bafana Bafana va sweswi mm. i vona va kuma tipoyinti to to hetiseka loko va tlanga na Liberia mm. eh va fikelela ku ya eka AFCON wena u swi vona njhani mm. va yingiseri lava u nga ta twa ti voice note ta vona va hlamula ka swona Brian mina ku trenda EFF presser mm-hmm. yeah eh kambe ute ku trenda na yini na na leli phando yeah yeah okay oh yeah eh, eyi i nga ka hi fanele hi vheyi swi ku swi hava hava a hi na nkarhi se 24 minutes past 7 foni a mi yingiseri ze a va foni kumbexani ra mina a foni a va foni va yingiseri va hina ya ba nqingo veka 08 6000 a va ku yini se a yi se a va ku yini se a yi sile va ri yini manana neli diphando wow phapha Twana leswaku ku hungasiwa kwini emahelweni ya vhiki leri. Tiwa kwini na Solly Makamu. Hi nga twa ku ri ya hungasa ku ye eku heleni ka vhiki leriwani hi sonto xithoba xa vatsonga xithoba xi kha xi pfela la ku saseka la ya freedom park ya busy corner eka club house ya chow chow magaza sweswo swi humaka kk mavundza na richard costa a hi tsakeni social club hi mi tivisa hi makhwaya lama ma nga ta va ma ri kona le ka mbhokota ka bra ish sukela na nhlikani kondza ri ya ku petapeta mutivisi dj tsakzo event manager eh, top 8 mintirho ya vulavula va yi cina ku sasekela a xawela a parktown aka papa sam mutivisi bra sam bilomu ha tiphina maghaza etsanini yi ta va yi kha yi tiphina ku saseka mugivela lowu ya ka wona leyi a sasekani aka ace muchayeri swihungarisi swa siku i muchongolo na makhwaya sweswo swi humaka josi banda chairperson eh, pfukani vatsonga vona va ta va va ri le atiflut aka mathevula a extension 4 phuda dichava

i pfukile mdaka na ku mi amukela hi khensa ku mi ri kona ku hi pfuna hi leswi trendaka eka mixo lowu um ni kombela ku teka lexi ya ya e f f press mani ya c i c okay. Eh, comrade julius malema a va ri na a va ri na press conference tolo so va vuye va komba timhaka ta ku ene swa ni hlekisa mhaka ku matsundzuka hi vulavule hi comrade mbalula hi khale um c i c va komba ku um national shutdown liya ya vona yi ve success ngopfu mm. eve se hambileswi comrade mbalula ve nge yi ve flop mm. eve se xin'wana xin'wana lexi nga xi nga ni tsakisa ngopfu laha va vuye va komba timhaka ta ku um um vateki va va mahungu va nga va reduce ku fika laha ka netflix mani

eh va ka vo va dlawile ivi mm. miya mi fika mi kuma swa ku mm. hayi eh a ku dlawanga munhu swi tele leswi va nga swi vulavula kambe va mm. trendisa hi swo tala a swi hlekisa swo tala kun'wanyani va vulavula hi swa ku eh mikarhi ya khalima mutlhantlhe loko a ri SG eka ANC a ngo vulavula nkarhi wun'wana na n'wana loko va ku na press conference ya mi swi twisisa ku ku na timhaka ta serious lava masiku lawa loko va ya toilet va vuya vo bo twitter ai mini imbali eh. ai mbalula imalima eh, eh. ka EFF press leyi trendaka yi trendisa hi swo tala leswi a va swi vulavula tolo na ku va vona nga ku shutdown ya vo yi humelele ngopfu mhm. manana na lady pando bra ya mina va ri yini va petsulini mani va petsulini Uganda they're a sovereign state and they make uh, their own decisions just as we are a sovereign state and make our own decisions Mm. We may discuss matters where we seek to influence each other, but in the end, it's the country that decides. a va vutisiwe hi vateki va mahungu swa mm. ku um mi ta ti languta timhaka letiwa ta ku va ku pasisiwe nawu a uganda mm. wa ku vanhu lava rhandzanaka va ri va ri mbewu rin'we um va fanele se va khomiwa kumbe ku va na milawu yo tika ya ku lawula sweswo etikweni leriya mm. va ku hayi khona hina swa uganda swa uganda a swi ngheni braminaswo sweswo vra mina kasi ke ku tlhela ku futa ku na mhaka swa ku va la ku pfala tihofisi ta human rights leyi a yi tikweni ra uganda va ku ri eyi na yi ngheni mara a hlangana ka swin'wana kambe leswiyani va ti endlela swa vona papa vafana vafana yi tiye ngopfu ni voni nga ri yi ta hlula kambirhi ni yimana pitso musimani yi ta yi ta hlula kambirhi yi kota ku fikelela a mi ri na ntsako regional jack ka nkuri avuxeni xipano xa phaphama leri vafana vafana sweswi um va kahle Ni khocara emahava a nga ha ri na wona leswa swa ku tikukumuxa a ku i wo yaka a tshiketi evatlangi va kahle handle hayi se i swi lahlile ene futhi eliberia eka fifa ranking samsho i number i number 150 hi la ka 67 so ai loko liberia impelampela yo hi khome milenge ku nga ve xihlamalisi na mina tshama swa yena evafana vafana i ta kuma six points switimela mbeze mikosi bye bye ya ri xile vahaxi a ah, loko ri mina ni vona xipano xa bafana bafana a xi tikuma xi tlange draw a ndzi va tipoyinti nga kala nga tikumi vatlangi vo va koho va kahle i va hlawulini mara a nge va faki hi ku ya hi mfanelo leswi va fanele va fakisa xiswona hayi nkomi ni ri kwala hluvukani justice avuxeni xipano xa phaphama ha vafana vafana laya ha ya dlaya byi holile leya a ku na bolo laya libele a ku na nchumu leya n'wina loko mu mu hanya ka misava leyi mukhanga mi twa ku libele i be xipano xa leku so obvious vafana vafana ha va va wona trainile nyamuntlha ha ende loko va winile hi nga vuleni ku va tlange kahle a koka ku nga na bolo laya a ku na bolo total va ya va nga va hlanganisanga na va senegal hi ta swi vona swa ku va tiyile libya a ku na nchumu Eh, ba ti-group, ba- va ti- khomile mina lawrence kwala tipsuti valoresi va hlupha vhela ta mhaka Rexini, Soul Crusher, Hahani Khoni, DJ Brian, mi ni vona vafana vafana xi ta hundza ende xi ya hundza hi tigulu ta ntlhanu eka tandza ah. a mi hlangani na musa xigalo ntukulu sw sikhandule vana na mahele ya vhiki yo saseka dj brian hahani khoni soul crusher kwalani inko loko va ku na ku vonela bodleleni va vula leswi five bravile yi tele mara eyi ku na ti-seven masiku lava bravile so crusher DJ Braweni eh na Manolu eh xipano lexi hi nga na swona xa ku yimela tiko a ku na laha xi yaka ko hambiloko ho lava e tin'anga ti nga heta mali ya south africa so a ku na laha yaka ko i silver malake kwala rixile vaxi va mina e vulawe marikulu e eh halava kun'wana ni ha rixile vaxi va mina va ku nandzika e mina ntukulu wa chukele madyela henhla ni ri kwala ka kumana a ku ya hi mina ni vona onge xipano xa bafana bafana xi ta swi kota ku fikelela ku ve ni vateki vatlangi va ku tala va sundowns ni vona onge swi ta hi pfuna hi timhaka ta ku loko hi languta i vatlangi lava mm. va nga na ntokoto ku ve ni va tlanga a mitlangu ya afrika se ni vona onge sweswi yi ta qualifya bafana bafana i nkarhi wa hina mm, ya no kwalaho ka ku ri va na ntokoto wo tlanga mitlangu ya afrika ubehlo ka mhaka mfethu papa maafrika-dzonga mm. timbirhi ta afrika tiyimikelonga vuxeni leswi ninginisaka afrika eka paphama i xihatla ngopfu vhele ku va ntunguleni a equatorial guinea va hlamusela leswaku ri va world health organization va hlamusela mhaka swa ku ri ntungu lowuwani vhele va kumeka le amalabo va hlamusela mhaka swa ku na vanhu va ku ringana makume mbirhi lava nga se va hundzile emisaveni hi masiku ya khume lama ya nga hundza va hlamusela mhaka swa ku ri vuvabyi lebyi va tiveka tanihi mabaga mabaga va ri byi na nghozi swinene ngopfu ku fana na ebola va byi fananisa na ebola um va tiva swa rihanyo ngopfungopfu va world health organization va hlamusela mhaka swa ku ri xikarhi ka ti-11 na ti-20 ta march se ku ve na timhaka ta timhangu ta nhungu laha va hlamusaka mhaka swa ku ri kwalaho ku tlhela futi ku tiyisisiwa mhaka swa ku ri eh, ntsevu wa vanhu va ve va hundzula emisaveni hi mhaka ya vuvabyi lebyiwani kambe ke va hlamusaka mhaka swa ku ri leswiwani swi fanele swi va swa ku ri ku yimiwa hi milenge swi langutisaka swa ku ri mhaka vuvabyi lebyiwani byi nga hangalaki byi nga hundzi va hlamusaka mhaka ku hi ti-seven ta january eh, eh, mhangu yo sungula sungula yi tivisiwile kona layani a bata laha va hlamusaka mhaka leswaku hi le ntsinda wa tiko leriyani laha va hlamusaka leswaku i ntsinda wa mhaka ya xibindzu etikweni ra lani ra equatorial guinea hlamusa mhaka leswaku leswiwani va lava ku ringeta hi matimba hinkwawo leswaku va swi sivela swi nga hangalaki na tiko nkulu ra afrika phaphama afrika-dzonga timbirhi ta afrika hi nga hi hlanganisa zimbabwe na tanzania hi ndlela leyiwani loko va hlanganile lamawani vele ja praiser na diamond platinums na ku amanda ni ku rhandza njhani amanda

ya vukhomana sinakona yo a u ta fa u ri Eh. mbyana amen loko ku ri na munhu a rhandzaka loko hi tlanga risimu ra beni mayinga ni thandiwe Ya, Ah, a swi endleki swi nga ni rhumeliwi sweswi ri swa cancer unikhetha hi ni thandiwe khensa loko yingiserile sisters eke ya mahungwini bra mina ndlela leyi papa va swi yena afrika dzonga ri xini swi va mina vo rhandzeka um ku ya hi mina ni vona nga ku se swifanyetani swa sweswi swi swi na torha ra ku fikelela xin'wani avokweni se ni hleketa ku hi nga fikelela avcon this next next next day hikuva ni vona

nene na vanhu yeah. se xi xi rhumela message ni ri happy birthday sisters xi ku yo bra buti wa mina xi buti wa mina buti wa mina wa tiva loko ni fika kaya namuntlha na ku u n'wi twisi brian namuntlha ni kwate ngopfu loko i mhaka yini swi ku mina mina va ni yingiseli va yingisela ku mina ka pfapfava ya a xi a xi hi tekeli hansi a no xi kahle eh, ngopfu ene ene xa xi khomile na swona swi kahle swinene ngopfu i mfowethu hala ka xitichi lexin'wanyana se xi nga kwala sabc um le ku amukeriwa ka vayeni kona vona va rhumele mm. mavoice note ra mina yi nga vatsoni ku vatlangi vati va rhumele mavonelo yo tala swinene ngopfu engisitwana un'wana ni un'wana ri xile xipano xa phaphama mina ni vona leswaku va nga vuya na mune ntsena wa tipoyinti ngopfungopfu game yo sungula ya namuntlha yona hayi ti nga kumeka tipoyinti ti ri tinharhu leya ya away yona ni vona yi ri xipano yi ri point yin'we ntsena yi nga hetelelaka yi kumeka hi ndlela yaleyo tani hikuva no va tshemba ngopfu ku fana loko va tlanga away a redzi kumbe hi mhaka ku sundowns yi nga va yi ri ku va kombeni ku swilo swa endleka va nga hetelela va swi kuma hi va tikuma hi ndlela yaleyo na vona va kha va swi kota a ku ri mavonelo ya bramike ni khensile vafwethu siyile xipani xa phaphama um vahaxi va mina va rhandzeka swonghadzi na ku va ni khensa ku va ni eh, na season leyi taku a ta va swin'we xipano xa helerini um eh, hi ku ya hi mina loko ni langutisini xipano xa bafana bafana mikutlunya ya ntsevu xi ta yi teka hinkwayo yi helerini uh, based loko ni twe na uh, eh, um muzaberi a za vula ku loko vo tsandzeka swi ta va swi ri makateni ma yena swi komba ku tshemba na vutihlamuleri ni un'wana loyi a ni lahle hopu ka vafana vafana mara hayi ka sweswi hayi na tshemba na ku pfumela leswaku six points hayi yi ta va ndzeni ka xikhwama caro caba ku farisa dokotela kusukala chamela number five sweswi ni ri kwala dk inkomi hlayiseka avuxini my supersonic djs wa vutlhanu lowunene lowu navela ku hela ka vhiki ka kahle i beki ndlovu la pitori xipano xa hugo bros xi kahle ngopfu lexi endlaku ku ni va na confident ku ya ku hluleni madyambu ya namuntlha i timhaka ntsena ta ku the selection was based ka performance ya vatlangi so leswi a swi ni sorisi ku va ku tele vafana va xipano xa mamelodi sundowns mina ni kha ni favor kaizer chiefs mm. mara it was based on performance so hi ndlela yeleyo yi ta humelela inkomu watch for your chiefs ya ya ya loko u seketela swipana u cinci bra mina Eh, Ndzi wo nga mani va- u va- wo mani se u va na number two nje hi wehe u nga na marumo gallant se ku tani Eh, tanihi number two Eh, haku haku wa ta ku vona brami haku landzelela jaha ro chava ku farisi ya dokodela ri rhumele hungu hi nkarhi loya a wu tlanga timbirhi ta africa Yeah. ni vula ku hi ve na voice note ya yena sweswiwani

eka simu lero vhela afrika dzonga ramutauri ncilo ncilo 89.4 mune mutiva ka tikhwayere a mi ri tivela ka tikhwayereni vhele risimu ra ncilo ncilo awu man papa ri thavile hi un'wanyani wa lava va kombisaka leswaku talenta mm. wa yi tekela mm. e, e, e. se loko munhu a fana na bamuza na kaizer chiefs eyu na kaizer mutau junior ya iyo yi mama yi le ngatini yi sukele a ni vula talenta le matsolweni e yi le ngatini oh okay oh, talenta wa yi kuma hi ngati ya khensa tirho saseka lowu endlekaka hi xiyenge lexa xa ta ntlhanu hi ra oh, vuntlhanu n'wina vayingiseri va hina swi kahle swinene leswiya swi hi ngheniseka ku hela ka vhiki ndlela ya mm. kahle swi kuma u yingisele munghana lonene f m eh i khensa na mabulo lawa mi vaka na wona nkarhi hinkwawo la Oh, ka yeah. nongonoko hambi ku ri ku a hi le ku mi lemukeni hikuva hi mi vula emoyeni wa tiva hi va hi kha hi mi lemuka hi khulman edward masuluke john shaka eh swi ku taniya swi ku Shaka taniya Manman, eh. eh shaka manman rodiwa le chibi just like manganyi

na DJ Soul Crusher. I xiheta ni la xiviko DJ Soul Crusher kumeleni sisters. Efoways ku na nghozi loko mi ri a Vet Copen Road e square at Atlas Drive hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano kusuka le a Church Street Morningside ku na ku nonoka ku na ntlimbano loko mi ri Rivonia Road South loko mi ri a South Road ku na ku nonoka kusuka le a Alspan Road loko mi ri Edenville ku yi mimovha loko mi ri N12 West loko mi nga se fika le a Gilolis Interchange hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano

xikan'we na loko mi ri entry north bound le a modrefontain road ti-traffic lights a ti le ku tirheni eka tindhawu to hlaya hikokwalaho ka sweswo ku na ntlimbano loko mi ri na swin'wana mi ta yi rhumela eka nongonoko wa khoma ndlela at qolani wa le kenwook facebook twitter na instagram ku hashtag pm traffic ya valangeri va ntseri musi eh, ya Yeah, that was, Yeah. uh, that was, uh, tsakisa yini ka tingoma leti bramenekanteketelelanga na vutasiri vanhu va batikwani ya ya um ti kona leti mina hi mina hambi ni nga ri la ntirhweni ti rhandzaka swinene ka leta ntlhanu leti vayingiseri va hitelaka na tona hi ndlela leyi ra vuntlhani swi endlisa swona wena muyingiseri kambe hi rhumela njhani kongomisa ka dm ya phaphama at phaphama mlfm hi ndlela leyi kumbisaka dj soul crusher i dm nakona hi ndlela kumbisa nga tirhisa email ya sithole bm at sabc co za kumbe xana u nga tirhisa na hina ta vahaxi vhele dj brian khoza tikhona minkateko eka twitter kasi ka handle ka swona vhele hi kona na hala ka facebook dj solo khoza dj brian khoza na mina ni kona u nga rhumela risimu hi ku tlanga rona ku fana na vayingiseri lava landzelaka kumbe xani loko u ri la studio u kongomisa hi nkarhi wa ntirho ka ri hi ri la studio ka 071 265 98 60 a yi suki vuthu vayingiseri va ntlhanu tinsimu ta ntlhanu hi ravuntlhanu phaphama ro sungula hi ra Eh, hi mina hleketo ngoveni ka majosi eka tinsimu ta ntlhanu hi ravuntlhanu ni hlawule risimu ra press cry no Yo. ya nokuti ka masonja kumbe

Eh, Ah. va ku ku pfuxa hi sonja u tiva eh, hi n'wamaxava Eh, Eh. nyiki mati ya nkulunkulu njhani nomo kwala va ta va ekuseri va hina mulangile mi endla hi tana switori a mi khensa swinene n'wina vantlhanu lava mi nga vangamisa ra vuntlhanu ra hina Oh, yeah. loko hi ri karhi hi langutane na ku hela ka vhiki bra ya mina a hi khensi vayingiseri va hina lava vantlhanu Beyonce, leri a ri Baby nga Boy. sungula no- eh, eh, eh, nongonoko lowa tinsimu Oh, leta Press, ntlhanu ne? ra press ni ri rhandza njhani ni Yeah. rhandza- ni rhandza leri ra ra u khosatsana ya chen yo u na Yeah. yo ya ya, na ku twa bra ya, mina ni press. ehleketa ngoveni la ka majosi Mhm. press cry no more Oh, a yeah. cancer swinene ya top dog a ku i- i lava lera j lo Mhm. hey a tini j lo ne Hey, wena. hi ku u kona na Na laha ka laka leri ra njalo. ku helaka Mhm. ya baby i love you charmaine mathevula kusuka ka mageva yena a tsakisiwa hi beyonce baby boy hlulelo chauke ku suka ka ngezimani timbaland my love vonani manganyi ka mavambe always there when you call now baby. always on Hey, ma, ku na va baby baby ka ntsumi to namuntlha, ne? Hey, vona Hi wena. Eh, ya va ngiseri ku tshemba leswaku mi khomeke kahle he rod ni va na birthday ya kahle mundzuku Oh, heyi yeah. khale u vulavula hi tinsimu leti wa tiva mara ha ku twa Ne. va ngiseri